Awaza gelseň hökman baryp görmeli ýerleriň birisi bu akwapark. Akwaparkyň ýapyk we açyk görnüşleri bar. Ýapyk görnüşiniň içinde ýörite çagalar üçin akwa attraksionlar bar. Örän üýtgeşik we juda köp görnüşleri bar. Bu ýere gelen çagalar ýatdan çykmajak duýgulary suw bilen başdan geçirýärler. Ýapyk görnüşli akwapark. Gyşda, ýazda, tomusda, güýzde, ýylyň dört paslynda hem işleýär. Onlarça görnüş çagalaryň attraksionyndan başga-da, munuň içinde kafe bar we birnäçe görnüş dürli çuňluklardaky howuzlar bar we iň gyzyklysy typylýan gorkiler bar. Typylýan, sypylýan ýa-da taýylýan, dostlar haýsy dogry bolsa, kommentariýada belläp geçiň. Typylýan gorkilerde ýörite balon bilen düşülýänler bar we balonsyz düşülýän görnüşleri bar. Gorkilere girip taýmak örän gyzykly ýatdan çykmajak duýgulara hökman gelip görmegi maslahat berýän. Biz bu gorkularyň hemmesini barlap gördük. Akwaparka giriş üç ýüz manat, şu bahanyň içinde içindäki ähli attraksionlarda isledigiň dereje bütin günläp typyp bolýar, sypyp bolýar, ýüzüp bolýar. Hatda Türkmenistanyň iň uly typylýan gorkulary hem şul Awazadaky akwaparkda ýerleşýär. Başga-da birnäçe çişirilýän balonlar, gaýyklar we beýleki suwa düşende oýnalýan enjamlar akwaparkyň içinde mugt berilýär. Akwaparkyň iň esasy aýratynlyklarynyň birisem munuň suwy örän arassa. Akwaparkyň suwunda men suwa düşüp hezil etdim. Akwaparkda kanalymyzyň agzalary bilen gabatlaşyp, örän gyzykly wagt geçirdik. Daşyndaky akwaparkda ilki bilen ünsüňi çekýän zat, Bul emeli ýasalan tolkunlardan bolan howuz. Bu taýda emeli şekilde tolkunlar yzygiderli öndürilip durýar we çişirilen balonlarda, gaýyklarda dynç almana gelen syýahatçylar hezil edip suwa düşýärler. Akwaparka gelip, suwa düşýänlere seredip durup bolanok. Hökman saklanyp bilmän girýäň. Daşky akwaparkda çagalar üçin Ýörite attraksionlar bar. Balyk çagalar üçin suw dünýäsi diýip bolar, sebäbi bu taýda haýwanlaryň görnüşleri we attraksionlaryň görnüşleri örän gowy şekilde gurnalypdyr we bu taýda çagajyklar hezil edip suwa düşýär. Akwaparkyň daşky böleginde bolsa iň uly taýylýan gorkiler bar. Bu gorkiler eger ýüregiň ejiz bolsa münmäniň gowy. Meniň garaşýanymdan juda köp adrenalin aldym. Biz saklanyp bilmän girdik we örän üýtgeşik duýgulary başdan geçirdik. Bu duýgulary aýdyp diýer ýaly däl. Elbetde gorkan ýerlerimiz boldy, olaram siz bilen paýlaşýas. Sypylýanlaryň onlarça görnüşi bar. Dikligine aşak gaýtýan, aýlanýan, pyrlaýan, garaz her dürli başyň aýlaýar. Oglanlar eger gyzlaň başyny aýlap bilmeýän bolsaňyz, hökman akwaparka getiriň, başyny pyrlarsyňyz, mesele däl. oýun etýän. Akwaparkda daşary ýurtdan gelen jahankeşdeler we ýurdumyzdan gelen syýahatçylar bilen gabatlaşdyk, tanyşdyk we olar bilen suwa düşdük. Akwaparkdan size ýene bir sýurpriz, Akwaparkyň myhmanhanasy bar eken. Eger-de siz abadan myhmanhana gözleýän bolsaňyz, şunuň ýaly dürli kategoriýadaky, örän gowy şertler bilen enjamlaşdyrylan Akwaparkyň myhmanhanasy bar. Iki otagly, bir otagly, iki adam üçin, bir adam üçin, otaglaryna gabat gelip bolýar. Eger-de Akwaparkyň telefon nomeri gerek bolsa, maňa liçkadan ýazyň, men size ugradaryn. TikTokda nomer blok etýändigi sebäpli, bärde paýlaşyp bilemizok. Awazadaky Akwapark bilen bagly bilýän başga gyzykly zatlaryňyz bar bolsa, bize kommentariýada ýazyň. Başga nähili üýtgeşik ýerlerini bilýän bolsaňyz, onam ýazyň. Onam geleris, göreris. Endik wideolarda görüşýänçä, paka!